Għażiż Semmija nilqagħkom għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara intella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħa nitkellmu fuq l-adattament tal-film tant mistenni tar-rumanz rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ta' Alex Bellaġera, Is-Sriep reġgħu saru valenużi, ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2012. Se jiddebutta fiċ-ċinema lokali nhar il-Ġimgħa 6 ta' Awwissu fl-Eden Cinemas. Qabel it-tnedija tiegħu fi ftit ġimgħat nitkellmu mad-direttur u l-produttur tiegħu Martin Bonnici mal-awtur tal-ktieb. Alex Vella Gera. Is-sriep Raġew Saru Valenużi ġie prodott bl-appoġġ tal-Fond għall-Adattament Ċinematografiku tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Martin, għadni kemm sem, għadni kemm semmejt, issa fadal ġimgħa u xi ftit jiem biss qabel ma Is-Sriep Raġew Saru Valenużi jibda jintwera fiċ-ċinema. Kif qed tħossok f'dan il-punt? Ehm, għajjien, għax hemm ħafna xogħol xisir, ehm, imma kollha ċetat ehm, biex nara kif l-udjenza tilqa' dal-film, eh, speċjalment minħabba il-suġġett li eh, jitratta. Eh, u koll hemm ċertu forsi li nista' ngħid kontent li fl-aħħar il-film qed jasal għand l-udjenzi. Fej se jkun qed jintwera u kemm se jdun fis-swali taċ-ċinema? Ħanibdew eh, esklusivament eh, Leading Cinemas fejn ħajamel eh, ammont ta' ġemat diffiċli tgħid ta' kemm ħajdum film imma qed naraw bejn ġematejn u tliet ġemat jintwer hemmhekk. Umbat wara jiġi imxandar f'postijiet differenti. Ġifieri wara li f'Awwissu jintwera Antidin Cinemas qed inħarsu wkoll lejn teatri oħrajn, cinemas oħra f'Malta kif ukoll f'mezzi ta' xandir differenti li hawn available f'Malta. Tajjeb. Alex u Martin, għal dawk kollha li forsi mhumiex familjari mar-rumanz, mal-istorja, kif tiddiskrivuh forsi fi ftit kliem? Eh, Nibdajin. Eh, Ibdin tal-ek. Għax il-romans u l-film għandhom huma l-istess storja, ma l-film imur direzzjoni oħra fil-mont minnhom, ġifieri ma nistax nitkellem għal-film. Dwar il-ktieb, eh, il-ktieb bħal kull romanz ma tistax tgħid eżatt meta jibda meta tiġi l-ewwel idea. Huwa għal siġra li tikber u mill-eruq U bil-mod tisponta, toħroġ mill-art, trid tikber, tajn is-sema, mbagħad jibdew jgħixu fl-aqla saħħa xejn u jibdew isaffru, jagħmlu l-bejta. Allura hija huwa proċess twil ħafna. Eh, nista' ngħidu li dan kollox naħseb xi 15-il sena u kien mezz kif nista' naffronta daqsxejn l-isfond kulturali tiegħi u anka ċertu storja reċenti tal-pajjiż tiegħi ta' Malta. Ija, fil-qasir immens. Eh, Minna ħaddija jien dejjem naraħ, dejjem rajtu bħala l-istorja ta' żewġ irġiel, missiru Weben, eh, li huma mifrudin eh, bi 30 sena ta' storja tal-pajjiż. Ehm, u li fil-ġrajja u relazzjoni ta' bejnietom jisom jatuna jatuna lok fejn nesploraw ftit il-pajjiż u l-istorja reċenti tal-pajjiż. Wieħed mill-isbaħ kummenti li rċevejt fuq il-film il-ftit nis li raw sissa kienet li eh, Zazuħ Malta għalli għal-kem huwa dwar dan nies partikolari, jisu film dwar Malta, vera ħassejt li Malta toħroġ full eh, parti minnu. Mux billi jem eh, ritratti sbieħ ta' Malta fih, imma minħabba l-karattri minn xiex numa d-dejjin u l-affert li qed jgħidu li qed jagħmlu tul din l-istorja. Alex, Srib kien ktib li għamil daqxejn ħos mux ħazin meta ġi publikat, mar tajjeb u kol mal-udjenzi, Qabel ma nitkellmu ma' Martin fuq il-bidu tal-proġett bħala film nixtieq insaqsik kif nbtet l-idea tar-rumanz u x'kien il-proċess diġa għadtilna li domt tiktbu madwar ħmistax-il sena u x'hekk. Ija ija kif kont qed ngħid rumanz diffiċli tgħidha ta' jimmet eżattament għall-inqas fil-każ tiegħi bħala kittieb diffiċli ngħid. Għax ikunu ikrem taħlita ta' impulsi u ideat li bil-mod jingħaqdu u ħin minnhom tinduna ara hawnhekk għandi xi ħaġa ikbar mill ħsibt li għandi. Imma kif kont qed ngħid, l-istorja kienet għalija storja hija skuża biex nesplora ċerti feelings u ideat, ideoloġiji wkoll affarijiet li nieħdu for granted forsi fil-ħajja li forsi m'għandniex nieħdu for granted dwarna nfusna. Għara hija speċi ta' reflection, tibqa li hija romanz huwa forma ta' riflessjoni fuq il-ħajja tiegħi u ta' madwari. Dwar l-istorja hija simili ħafna għal dak li qal Martin u missieri Ben u l-passat u l-futur u kollox imħallat il-politika fit-tmeninijat, il-politika fil-early 2010s ngħidu hekk għax it-tip ħareġ fil-2012 sena qabel elezzjoni li se naraw li kien vera importanti għas-soċjetà Malta. fil-negattiv u fil-pozittiv forsi, għadna ma nafux. Allura, hemm ħafna, hemm ħafna affarijiet li huma mħaltin flimkien fil id-daktik. U il-film, nista' ngħid ħaġa l-film jaqbad dawn l-idejat u jagħmilhom tiegħu. Madhom Martin, Theo, li kiteb l-iskript miegħu, ħadu il-ktieb u Bat nejt, ħolqu xaġa ġdida li jena statejn ma nix naqsam maħħa, li għax ma kellix naqsam mal-film. Allora, hija eċitanti għalija f'sens li Ġesu ibni, il-ktieb huwa ibni, tela jimxi għamel ħbib ġodda li m'għandix naqsam jien magħhom minn kwieta naqra li għax forsi bad company xi kultant u imma x'tagħmel u missier irid jaċċetta li l-ħajja tkompli timxi fuq din. Vera miltinna analoġija ħelwa, Alex. Martin, dan huwa l-ewwel feature film tal-films tiegħek wara numru ta' films qosra. Meta bdejt taħseb biex tadatta l-ktieb eh, ta' Alex film? U forsi liema aspett tar-rumanz ħalla l-iktar impressjoni profonda fuqek? Eh, mela, din l-avventura bdiet naħseb eh, fl-2015 jew 16 eh, kont rajt il-ktib u kont rajt l-Alex dwar possibilità li nadattawh. Iġvir ilna ftit snin naħdmu fuqu sakemm ma wasal wasalna l-hawnhekk. Li ħaġa normali ħafna, film ma jsirx mill-lum għall-għada, dejjem għandek ammont ta' snin biex tiżviluppah, tara kif ħassib ir-riżorsi, taqqat it-tim, u affarijiet bħal dawn. Naħseb l-iktar ħaġa li laqtitni kienet il-fatt li xi ħaġa li semmalek sissa li l-istorja kienet għalkemm kienet storja tajba, hija skuża biex toħloq biex toħroġ ċertu idejat u ċertu mistoqsijiet u ċertu eh, emozzjonijiet li dak li jkunu ħoss dwar il-pajjiż. Eh, u rajt opportunità tajba biex nipprova kemm jista' jkun nesploraw l-istorja riċenti ta' Malta mingħajr ma nkunu eh, mingħajr ma nagħmlu film dwar il-politika. Eh, għalkemm il-film hu dwar il-politika, dwar il-realtà Maltija, dwar l-istorja Maltija, il-film fil-verità huwa dwar dan nies nies bħalna li għaddew mill-istess affarijiet li għaddejna aħna għaddew minnhom miserijietna. U rajt li kien kien hemm ħafna potenzjal biex jiġi biex jaħdem on screen. Ovvjament kif għal Alex kellu bżonn jinbidel u jiġi adattat għax inti l-medium huwa totalment differenti. Ehm, il-mod kif jaħdem, il-mod kif l-udjenza ħadaraħ huwa totalment differenti. Apart il-fatt ukoll li um, film għal kull stampa għandek eh, għandek kost maħħa. Um, fi eh, ktib tista' tikteb l-iktar eh, momenti lussużi u sbieħ u aeroplan u xnafjen, ġo film dak kollha jagħmlu differenza fir rizors li għandek bżonn. U dik li laqtitni, laqtitni li hemm isma' ok, hemm kor vera b'saħħtu u onest li naħseb ftit rumanzi Maltin vera jħarsu lejh sissa. Allura kont verament imħajjar li namluħ pala jekk kien xajkun l-ewwel film jew it-tieni film tiegħi qatt ma kont naf għax dan diffiċli tgħid eh, ir-riżorsi fejn jiġu. Ehm, imma vera kuntent li kien l-ewwel eh, proġett tiegħi bħala feature film. Ma nkun qed inħalli l-ebda spoiler billi ngħid li dan ir-rumanz jesplora t-taqlib politiku tat-tmeninijiet f'Malta permezz ta' plot fittizju dwar il-qtil tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff. Alex u Martin, kemm mill-ktieb kif ukoll mill-film, x'tittamaw li l-udjenzi jieħdu magħhom? Um, ok, minna ħatijaj, um, li vera nishtiq u għali il-film jgħati spunt biex l-udjenz jiftu ftit album u moħħom li eh, joħorġu miswali ta' cinema jew mid-dar fejn kunu rawh, tal-qoddim u jitkellmu iktar dwar l-esperjenza tagħhom u il-realtà Maltija. Sa ċertu punt diġà rajta tiġri, waqt li naħdmu fuq il-film kien hemm ħafna nies min eh, owners ta' location li krewna location fejn iffilmjaw għal atturi, bosta nies eh, fetħu album magħna u għallulna xisma. Jien familti kiku taf minn xaddejna dak iż-żminijiet, kien għamluna nazzjonalisti, kien għamluna laboristi, ehm, kien hemm eh, U kien hemm bar li filmejna fih eh, li użajnih bħala każin tal-nazzjonalisti fil-film. Ehm, għalilna għalna jek morru barra taraw għatem li zebba blu li kienu jitfawna il-nazzjonalisti fit-tmeninijiet għax aħna kienu jgħidu li aħna mqabdi ma' laburisti għallu jien indipendenti dan bar ta' raħal kull ma' hu għallim dall-affarijiet dat tip ta' attakki u għek. Ġifiri, diġa rajta tiġri din l-nis ħassewhom komdi jitkellmu iktar dwar dak li għaddew minnu. U nispera li tkompli tiġri li jkun hemm iktar eh, lokal diskussjoni, forsi nifqu ngħidu għax il-Labor ek u l-PN ek u dan nitkellmu iktar motonet dwar l-istorja Maltija u il-partiti politiċi Maltin x'jagħmlu u x'għamlu fi żminijiet li għaddew. Kas tiegħi l-għonet nispera li l-udjenza tkun entertained, għax wara kollox qed nittarafem. U entertained mod li ma jkunx entertainment kif naqbad fokat fuq edha fil-Malti u nħdu għozbi, imma in ġenerali li għandek film Amerikan u film Malti ta' zelli tmur tara film Malti u fost il-film Amerikan għax tarhom fuq livell ikbar eh, u ugwali. Ikbar importanti li nibdew naħdmu dak il-mod u ma nkunux għax iċ-ċinema Maltija għadha fil-bidunet tagħha, bażikament. U importanti li naqbżu dak li l-ostaklu li dejjem naraw fina nfusna bħala inferjuri. Dan film rajtu ma nsibx li għandu għandu jitħares hekk għax jien nħoss li għandu momenti vera emozzjonanti kulta. Għar jien ktibt il-ktieb u xorta kont emozzjonat b'dawn momenti kont taf ġej bażikament mill-dejja. Moment fejn ma kellix idea ġej, no spoilers of the Nixtieq ukoll, kif kien jgħid Martin, li l-film jiftaħ ċertu konverżazzjoni mhux biss fuq is-snin tmenin, għax sa ma nafx seba' tmien snin ilu s-snin tmenin kellhom xi ħaġa kważi mitoloġika fis-soċjetà Maltija. Żmien vera jkrah jew żmien li ġi pinġut bħala ikrah imma ma kienx, taf skont fuq li ma naħatal asma politika tkun. Imma ġrajt li ġraw dawn l-aħħar snin Malta, jien naħseb li għaddejna u għaddin naddu minn żmien sens qari mis-snin bħala kriżi. U forsi jekk nibdu ħarsu lejn is-snin bħala Lenti li minnha nistgħu nħarsu lejn daż-żmien ukoll, sa ċertu punt, naħseb dan film ikun qiegħda dmir importanti wkoll fil-kultura lokali. Imma jekk in-nies ma jkunux entertained to begin with li hija possibbli, ġifieri qed nittama li n-nies imorru bi ħġarhom biex jieħdu gost thriller bażikament. Imbagħad added to that bit-thriller hemm ukoll is-saħħa li ta l-film bħala storja lokali, jiġifieri hemm iktar identifikazzjoni ma' karattri, ma' ġrajjiet, eċċetera, eċċetera. Imma hemm ħafna skeletons kif jgħidulhom minn gożi dwar is-snin tfajli għadna u Malta xi ħafna tabuż u omerta nies ma jitkellmux li tkun ir-raġuni.

Għax, eħe, nitkellmu ħafna anka jien għandi forsi problema li nifoka ħafna fuq li hemm fil-film dwar smin 80. Ma li forsi kellna bħala vantaġġ eh, jien u Theodore meta nadattaw l-istorja li l-parti li qiegħda settjata fl-2012 eh, jien u Theodore kellna ċertu eh, benefit of hindsight inħarsu lura lejn il- id-dinja Maltija verament kontemporanja. U hemmhekk ukoll eh, stajna nisfaw ħafna elementi ta' is kif issa nafu eh, ċerti parti tal-soċjetà Maltija kif ħarsu lejn il-futur li huwa l-preżenz tagħna. Ehm, u naħseb ehm, Naqbel ma' Alex li l-kriżi li għaddejjin minnha llum il-ġurnata hi forsi ikbar mill-kriżi li Malta għaddiet minnha fit-tmeninijiet. U waħda mir-raġunijiet hija n-nuqqas ta' ideoloġija. Fejn tidħol il-politika eh, llum il-ġurnata, maħniex naraw eh, ġlieda politika fuq ideoloġija, qegħdin naraw ehm, eh, elezzjonijiet li jiġru bil-partiti differenti li fl-aħħar mill-aħħar għandhom kważi kważi l-istess ideoloġija, kulħadd ċentru, ehm, u eh, l-lajta tagħhom hija jien aħjar. Mhux jiena differenti, jiena aħjar, imma aħjar fuq xiex. Ehm, u fil-fatt hija xi ħaġa li ċerti karattri mill-film isemmu. Ehm, fil-fatt hemm eh, punt partikolari fejn karattri li ieħor fakka ideoloġi, we're businessmen, Tipo, aħna għawa li naraw il-flus minn fejn ġejjin u l-flus fejn ħanpoġġuhom. Dak kull ma ullum il-ġurnata. Imma ħan, nisperaw koll nis ikunu entertained. Kif għal Alex dan huwa political thriller fl-aħħar mill-aħħar. Ħdimnieh biex appart li nqanqu dan mistoqsijiet u nġellu jitkellmu biex natuhom eh, satejn li jihdu gost eh, jaraw storja Maltija u fuq livelli ħorum bat forsi iħossu xi ħaġa leja u lejn il-pajjiż. Nimmaġina, Martin, li fl-istadji bikrija tal-proġett kellkom ċans tiddiskutu l-film flimkien. Kien hemm xi aspetti li ħadd il-parir ta' Alex eh, dwaru jew li, eżempju, inti kellek xi differenzi lejhom? Zgur li diskutejnieh fil-bidu, niftakar kanna monsta kanna xie Skype meetings għax Alex ehm, jiex Brussel u diskutejna ftit eh, fejn nistaw naħduh u kif nistaw nitrattawh. Ehm, onestament, tant għadda smin li ma nistax ngħidlek eżatt xħarġ minn dak id-diskussjonijiet ehm, u jekk kienx hemm xi affarijiet li qbilna jew ma qbilni fuqhom u hekk. Imma l-importanti ngħid ukoll li kif għal Alex qabel, eh, u verament fdana u għal nisma' dan eh, huwa parti mill-passat tax-xogħol artistiku tiegħi issa ħajkber u jsir tagħkom. Eh, kien kollaboratur tajjeb ħafna ma' minn naħdmu għax ġiel issib awturi li jidulek li l-baby tiegħi u ma jista' jinbidel xejn. Imma Alex fem ukoll li Importanti li jinbidel ċertu affarijiet. L-ewwel nett għax għadda żmien u tinħarsu lejh b'mod differenti llum il-ġurnata. U t-tieni nett għax huwa medium totalment differenti kif qatt qabel. Ehm, ma niftakarx imma jekk kienx hemm xi punti partikolari. Alex, tiftakar xi ħaġa int? Kien hemm ħaġa żgur għax jiena il-ktieb u ambjentat fil-1985 u kont għedtilkom li aħjar tagħmluh xi sentejn qabel għaw il-biċċa tal-80s. Ħabba li għal raġunijiet politiċi ta' dak iż-żmien Imma l-importanza ta' Mintoff, per eżempju, kien iktar importanti sentejn qabel. Da wara li ħriġt il-ktieb, kien qalli, nista' nsemmi Alfred Sant, per eżempju, li fuq politika jifhem xi ħaġa dwar dak iż-żmien għax kien involut. Kien qalli kieku kien kien ambjentat fl-83, naħseb iktar kien jagħmel sens li jridu joqtluh. L-84, 85 inqas. U għedtilhom, isma', intom jekk tagħmluha hekk, ma naħsibx li jogħġobhom, ma naħsibx li jsegwu l-parir tiegħi, mhux ċert. Li dik il-verità, eh, oriġinament konna tinħarsu li namluħ iktar ehm, qabel, iva kif għattin, niftakar il-konverzazzjoni, actually. Eh, imma mbagħad realizzajna li jekk l-attentat fuq Mintoff isir eh, lejn l-aħħar ta' l-84, Kien ikun hemm l-ironija li f'Diċembru tal-84 minn tof ir-reżenja li qas kellhom għalfejn jippruvaw joqtluh bħala Prim Ministru. Allura żamminni fl-84 minħabba fek li dan eh, jisu mhix spjegata id-dat eżatt, imma lejn Settembru Ottubru tal-84 eh, provaw joqtlu l-mintof, ironikament Deċembru xorta tal-reżenja li ġifieri qas kellhom għalfejn jippruvaw joqtluh. Eh, Meħan niftikar dik il-konverzazzjoni. Alex, x'kienu l-ħsibijiet tiegħek meta ddiskutejtu din l-idea għall-ewwel darba? Kif ħassejtek bl-idea li ħa tkun qed tħalli x-xogħol tiegħek f'idejn ħaddieħor? Kif għidt Martin, għalija kienet ħaġa naturali li jekk ħa jsir film mill-ktieb tiegħi, Sa ċertu punt jiena qed nabdika l-kontroll tiegħi fuq dal-materjal għaliex mhux jien qed naf, mhux jien qed nagħmlu l-film. U jien bħala artist nifhem il-bżonn kbir tal-indipendenza artistika tal-artist. Eh, mhux biss tiegħi ta' kull artist ieħor. Il-materjal għal appoġġja kien sul-pejjiż tiegħi ma kien għadda żmien biżejjed minnu l-film. Li ma ħassejtx dak is-sens ta' possessiveness ta' ngħidu hekk. Allora stajt inħalli. Ukoll jiena kont li insegwi lil Martin fil-xogħol tiegħu li rrid jagħmel ikun direttur tal-films għamel bidu ta' 2000 jew minn nofs 2004-5 xkonna nkunu fuq l-istess forum fuq l-internet u Ġie kont qed ma qbilna fuq xejn għax fatar dak iż-żmien. Forsi jien kont ftit aggressiv iżżejjed u kien daqsxejn immatur, kien għadu żgħir. Imma dejjem kont nosserva li anke jekk ix-xogħol tiegħu dak iż-żmien ma kien jolqotni xejn, kont ninnota li huwa bniedem vera determinat u kellu ħeġġa li jkun professjonali. Li meta tkun qed tagħmel film dawk iż-żewġ affarijiet huma essenzjali. Minn ftit esperjenza li għandi mill-filmmaking, jekk ma għandekx dawk iż-żewġ affarijiet tista' tkun l-iktar minn brillanti m'intix ħabbata. Għax li tagħmel film huwa kważi eh, xogħol industrijali kważi, tmexxi kumpanija, tmexxi ħafna nies, għandek kru. U rajt li għandu dawk iż-żewġ aspetti u iktar ma kienet jgħaddi żmien, ix-xogħol u kienet dejjem jitjieb u jitjieb u bdejt inħossni Naħseb Martin ikun idem tajjeb għal dak tip ta' proġett. U allura ma ħassejtx li kont qed nagħti xogħli f'idejn ehm, li ma stajx nabdhom. Ovvjament hemm biċċiet mill-film li ma jogħġbuni xejn, imma dik normali u għalija bħala awtur. Um, I don't have the last word anyway. Um, Mumenti li jogħġbuni iżjed milli huma fil-ktieb, pereżempju, mbagħad hemm mumenti fil-film li naħseb tjiebu s-suġġett, tjiebu l-materjal fil-film milli fil-ktieb. Jiġifieri, ma kienx problema għalija li ħalli dil-għid. Tajjeb ħafna ta' dawn l-insights, vera interessanti. Dan il-film kien skedat Martin li jibda l-produzzjoni tiegħu fis-sajf tal-2020. Skeda li minkejja l-pandemija xorta rnexxielkom żżommu magħha. Infanti kontu wieħed minn numbru żgħir ta' films li daħal fil-produzzjoni f'nofs il-pandemija. Kif kienet din l-esperjenza, xi sfidi affaċċjajtu, u kieku kellek tħalli l-pandemija barra, liem tibqa' l-iktar sfida biex ittella' film bħal dan? Ehm, iva, ehm, vera konna din f'pożizzjoni stramba nista' ngħid li għalkemm żammejna mal-iskeda li eh, nitlu fil-produzzjoni fis-sajf ta' l-2020, xorta kellna mmexxu dati ftit biex ehm, inkun nistgħu naħdmu. Fil-verità, meta faqet il-pandemija kien żmien ta' ansjeta enormi għalija, għax ma konniex nafu kux ħankunu nistgħu niffilmjaw. Orġament xtaqna nibdaw nifilmjaw f'Lulju biex nevitaw is-sħana ta' wissu, ma kif ġew l-affarijiet kellna nimxu għal wissu, kellna naħdmu f'dik il- mhux biss toqgħod tal-pandemija restrizzjoni li kien hemm iżda wkoll bis-sħana li tiġi ma' wissu f'Malta. U dik is-sħana plus maskli plus hand sanitizer l-ħin kollu u dan l-affarijiet kollha ma kienitx mill-isbaħ esperjenzi ta' sajf Malti. Fl-istess ħin kellna tim vera dedikatu vera ħadem ħadem tajjeb flimkien, nexxilna nagħmlu l-film f'dak iż-żmien u bir-riżorsi li kellna grazzi għal dedikazzjoni xogħol tagħhom. Nsellmilhom kollha kemm huma dejjem hekk iku persuna waħda mit-tim ma kien iċċem kien jaqa' kollox, kulħadd kien importantissimu f'dil-produzzjoni. apparti l-ansjetà u d-dubji u l-problemi li qajmet il-pandemija, ehm, il-film għandu dejjem l-istess ehm, eh, sfidi statejt li huma ehm, għandek sfidi kreattivi u sfidi finanzjari jew iktar eh, eżekuttivi. Eh, Grazzi għall-fond tal-adattazzjoni ċinematografika tal-Kunsill tal-Ktieb, l-isfida tal-finanzi intelbet. Konna qabel ma ħareġ tal-fond konna xi tliet snin nippruvaw insibu eh, l-fondi u naraw kif ħana adattaw il-proġett. Ehm, Ġifieri mbagħad ta' darba nexxinna nirbħu dak il-fond ehm, dik l-isfida ehm, telqet. Ehm, meta tiġi għal produzzjoni jinqalgħu ħafna sfidi u problemi intu taħdem. Ehm, u nerġa' ngħid grazzi għat-tim dejjem solvejnihom. Kellna momenti fejn ehm, literalment eh, location imbidlet mill-lum għal-għada minħabba problemi loġistiċi, kellna problemi ta' eh, nies li jifdaqqa waħda nbidilhom eh, l-iskeda tagħhom. problemi u koll kultant ċertu xejn ma jaħdmux kif stennejt u kollok biddel l-ideja u l-direzzjoni li tkun xtaqt. Eh, kif għal Alex anke jenem ċertu xejn il-vera maġbuni xillu fil-ġurnata. U nista li nkun nerġa nifilmjom. Imma din realtà tal-film li kultant ikollok taħdem dak li ġbit fil-ġurnata. Tittiqaf toħlom dwar x'għandek f'moħħok u tara x'għandek fidejk fil-realtà. Il-ktieb inkiteb f'orizzont politiku partikolari, diġà tkellimna ħafna dwaru, ġie pubblikat kważi għaxar snin ilu, fl-2012, u f'dawn l-għaxar snin ġara ħafna fl-isfera politika ta' Malta, anzi kważi qed tgħidu li daż-żmien huwa agħar mit-tmeninijiet. Forsi biżżejjed biex jinkitbu ħafna kotba oħrajn, Alex. Kif tħarsu, speċjalment inti, Alex, lejn il-ktieb illum? Ah, jien, kif għalija essri preġaw saru belenuti u romanz tal-passat personali għalija tal-passat tijaj u tal-passat ta' Malta u kol għax ħareġ fi żmien mela meta l-ikbar issue, per eżempju, li kienet għaddu, kienet ċensura, per eżempju, li kont involut direttament fiha li meta ħarsu lura issa xorta huma affarijiet importanti dawn, u tajjeb li ġraw, imma jidru daqsxejn kważi innoċenti l-affarijiet l-oħra li qed jiġru li kienu diġà qed jiġu pjanati ta' iż-żmien meta l-ktieb ħareġ. Ġifieri qed nimmaġina nies forsi li qraw il-ktieb li

Anyway, ma nafx, nispekola għaj. L-irtnejtu l-ktib huwa parti mill-passat. U dal-film sens jaġġornaħ, jaġġorna l-romanz. Iżda, fl-istess ħin huwa ktib dwar emozzjonijiet, dwar missier, iben, iben li jsir missier, Hemm ħafna iżjed dettalji dwar dawn fil-ktieb milli fil-film. Il-film jieħu żbija oħra, kellha kien ikun twil wisq probabbli u komplikat wisq. Allura il-ktieb jista' jinqara anke llum għall-affarijiet iktar għad-drama personali tal-karattri. M'hemm bżonn li l-politika tkun aġġornata għax id-drama hemm tibqa'. Jekk taqra War and Peace huwa dwar in-Napoleonic Wars ilhom li għaddew dawk u imma d-drama personali hemm tibqa' le tal-karattri u tibqa' tolqotna għax in-nies ma nbidlu xejn mill-Stone Age law, I mean l-istess drama għandna. Ġifieri l-ktieb hekk nara issa. Alex, żgur tikkunsidra terġa' żżur forsi dawn il-karattri f'rumanz ieħor? Hmm. Għandi ideja għal sequel, ma probabli għafna ma jinkiteb għax tant imperfezzjonist li insomma għax mux għanajdilkom xej dwaru. Ma min jaf, jien kont għedtilhom il-Martin u Teo biex il-film jagħmlu s-sequel tar-romanz, dik ħaġa oħra li konna għedna fil-bidunet, imma they just brushed it aside like a fly. Imma kiku kelli namel film jien dwar tasrib, jien s-sequel konna. Għax nħossu iktar Mhux huwa iktar ċinematiku għalija kif nara f'moħħi, imma that's me. Alex, nafu li apparti l-ħafna interessi tiegħek inti wkoll appassjonat ta' ċinema u dan infatti mhuwiex l-ewwel film li inti assoċjat miegħu. Iżda kont immaġina inti u tiktibhom inti u tikteb romanz tiegħek Hemm anka sriep b'mod partikolari li kien ħa jkollu ħajja oħra bħala film? Le ta. Jien laqas kont nimmaġina, I mean biċċiet minn sriep qidthom qabel ma kelli isem, I mean qabel dik il-faċenda kollha tal-kisser sewwi u dawk il-ħmerijiet li ġraw wara. Kont meta kont nobody u qed nikteb għalija biss, jiġifieri laqas kont noħlom li ħa joħroġ ktieb da. Daqs konna għalhom li qatt ħa jiġi ppubblikat, konniet nikteb sempliċement biex nikteb. Ovvjament, imbagħad lejn l-aħħar tal-proċess tal-kitba tiegħu kelli idea differenti, imma li qatt ma konna għalhom li ħajsir film. Qatt ma għaddit minn moħħi. Martin, għadna ma tkellimniex dwar il-kast innifsu li fih numri ta' attura li qegħdin f'parti prinċipali ta' film għall-ewwel darba, fosthom hemm Chris Gallia u Gianni Selvaggi. Tintroduċihom waħda u tgħidilna ftit kif kienet l-esperjenza li taħdem magħhom? Mela, bħala kast, eh, kont verament ixxurtjat, vera kontent bil-kast li kellna kif timna flimkien. Il-partit prinċipali jisom li huma erba, eh, għandek Chris Gallia bħala eh, Noel Samut Petri u Gianni Selfaġġi bħala Richard Samut Petri, tifel li benu l-missir. Umbat fuq il-naħa l-oħra għanna l-Joseph Zamit bħala Roger Tabone Senior, u lil Erika Muscat bħala eh, Francis Tabone. Umma koll atturi verament bravi u jafu għandhom teknika tajba ħafna u għandhom eh, fema tajba ħafna ta' xġifiri t-rexta. Mux umma biss imma anka supporting cast li kellna bħal Joe Azzopardi u eh, Matthew Maggi u Teresa Gauci u ħafna oħrajn. Ehm, li ħassejt li vera interessanti hi li kellna turi ġejjin minn backgrounds verament differenti. Uħut minnhom li eh, studjaw fuq livell akademiku anke l-art ta' rextar fejn għamlu degrees u studjaw anke barra minn Malta fuq hekk. U kellna oħrajn li nidilhom iktar homegrown pala turi. nies li ilhom snin twal jaħdmu fix-xena lokali ma' theater groups differenti. Ehm, u l-approaches tagħhom ġili kienu differenti wkoll, imma vera ħadmu tajjeb flimkien. Kienu eh, qed jiċċelenġaw li xulxin mod differenti, mod verament interessanti, eh, bl-enerġija tagħhom eh, ma stajx nistenna iktar minna, iktar minnhom. Ehm, Sista ngħid, grazzi ħafna l-kull attur li ħasem magħna. Mela, grazzi ħafna Martin u grazzi ħafna Alex tal-li provdejtuna b'din l-intervista. Inħadġu l-semmija jaqtaw il-biljetti biex imorru jaraw il-isri preġaw saru valenużi mill-Leiden Cinema jistaw jitħlu online u xek Martin. Iva, tista' jew tmur eh, qudiem li din sinema biex tixtri biljett bħal kwalunkwe film ieħor jew inkella tuża l-app tagħhom jew website li din cinemas biex tixtri biljetti. Jisu film kwalunkwe. Grazzi ħafna tal-li parteċipajtu f'din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla.